Seche duto kimor stress rumo te Adiera na ni mami niko sawa Hera migwedho go ne ti achwe So feel I need Nyulo, ang'o timo si kinene? Yeah, Maxi. Ang'o timo mach? Mach tin bwana, mach zito du. Kawuono od ni. Med mach. Tan jago mana nene ki e bedroom. Oh. Mm. To inade?

Oh. Ing'eni to inano gi loya. Loya matimo. To loya ne mang'iyo weche ma ma ma gik ma adwa tere kot. Ma gine ni jo keta gine senior bechela chairman de gine. Chokla chairman de senior bechela. Amen conference. Amen conference and masani senior bechela of of degree. Oh, kwani kata gi degree eh. Kwani ang'o timo? Magara kipimo kipimo gi thama medo to kadho. En degree iwinjo ka kiang'o above sea level degree Celsius. Eh. Eh, ilago. E min go. Mag pinje ma oko Poland, yani kuma winter ngo. Yani through summer and and and winter. Lepo gi ema ema dwa dhi dwa kadhi neno golo na dwa ni chik moro mondo keti.

Adwa na med moro e chik kanyo. Naam. V- ro- ro- Robori with with love. Eh, Mano joma nyiri ema time. ikwali gi To hera. timore pile every night every day and every every evening. To gi- Kata gokinyi saa saa mwero nutime hera no ero. Emekwalie. Tang'o otimo gino chwanyi. Ipok iwinjo gima timore. Kanye. Osiepna moro ma jatelo moro ma nyisi ni nyinga pek gi pesa wuotho mana gi 1 million 2 million. Eh. Wana nyako moro noduso e dust bwana. Mhm. Dust. Dust mineno no. Eh. Dong ne gidhi neno Subaru kena ng'o gidi mapiem e ng'wech eh, eh, eh, Naivasha. Mm. Mana gidhi ma ginindo nyaka e tent moko manitie ni ji post e Facebook ka. Eh, tent ka. Bwana Dunga awinjo ni bwana bwana chao dhi yudo nyathi to nyathi cha bedo duogo dhi obiro nyaka girls kuonde ni kwongo chwadgi mana daf mondi. Pesa otas. Nyathi cha kendo dhi duogo duogo ni ne mochopo tielo apar gariyo koro imiyo jaduong' tugo. Ehe. Winj ni bwana Dusi wacho ni bwana nyathicho duogo wuondre ni ywak ni chako ywak. Mm. To penjo nyathicha ni ywak ang'o? Mm. Ni nyathicha wuondre ni ku- ni ni ni oneno gima pok noneno. Eh. Ni ni ni- ni hiyo kitu yote mnataka kuenda nayo wapi? Eh. Eh? Ne wuondre bwana do. To mudosi mudosi du- mudosi wacho ni yeduogo wamorwa kulepe mubuk muting'o pesa ne muthoye. Mm. eh. ong'e gima owuotho go e chuny owuon en mong'e gima owuotho godo kae tichak pim wiye ileno kata imbi ng'eyo wan ing'eyo gi yani yani modosi nena kaluwore gi mbaka nan kako nopim nana en ochalo ng'at moro mani ne nigi 1 million to gi gimoro mathin maromo gi lith lwedo nie moro mi lwedo mine niwire miwire gir jo jo jo election eh eh Jaduong' nigi pesa to nigi giwuotho gi gimoro matin maromo kama ma kifuolo to wuok oko. Ema oritorego. Ema oritore godo. Kalam moro mana matin to kuma penjo pesa me ahero mana kalembe. Ah, jo pesa to. En aena kalam moro matin kama misa en go mana cheko. Tia. Tiae. Timiyo wa ng'ato Nyiri pesa. ja pesa bende nigi nyiri mang'eny. Eh, En en mana sign to next of kin. Sign to next of kin. With the next Tini niya problem. gibedi kin gi joma itimorigo nade? Miradogo. Kulo mane iki aito ne moro moro to noto me mata mato personal story mok da pim ni ae magzi magati inti manade. Be kati be mana shep na mara manade. Mm. To kuda pim ni mbaka. Wa pim ni wadwa. Yani gije nundu ku surprise ha. Mm. Ni bwana ni nyathi jadugu wondre niya. Hmm. Ing'e ni bwana waka wan kaka joma magi gik mane ogolo chunya e kendo. Hmm. Madhe wacha wacha ni if this is what it is. Tukare joge wala bwana. This is not the it. Nyathi jane odugo erore ko. Ni if it, if if it is what angowa. Una wini mini ni ni ni ni ni yako no yete yete the real the real the real ni ni the. At least odi pedo loyal to bi obedo ng'at moro ma free koda to bedo ng'ama true. Mm. Iwinjo. Nitie tim moro nyiri timo ka e makisi. Mm. Ai to gidhi gilando go gino bende oko bwana. To gine ma gimiyo gino timore ni. Ok ni gino timore ni nini mihero. Be ok itim nini midwaro. Kata ni sa ong'adi. To gin ema gidwaro. Gin ema gidwaro ni gitime ni in ka koro bwana ni ng'ato ni ande. Ni ng'ato timo godo timbe maricho to siko ywak nobundre ni inye. Gi kaka ing'e wanja mtoke kochwewa bwana mimi itiwinjo ni nyanyathi ma nyako ilano ma jaber ilalo wuondo ni indi winjo mana ka dendi duogo jiera jiera koka kola moro mano yudo ka dendi nosuchiemo momadho soda to nie tie aora kamae yamo kudhe ni to rwako suruaru moro ma yamo yala kadho godo boye kama ah.

Magi gik mane iluonga ne gigi dakika achiel. To en momiyo gino gino timre ni ok ni ni ni ok ni ni hero. Otimre ni kete na mawaya. Magi achoya mano dhi utama mano dhi utama dhi utama kata mana mana mana focus e weche mag gino mag kendo ilago. Gi giga mag pilau gi to biro rumo. Ing'e ni nyocha nanyonya ka gigi pilau. Sana dhi marach. Eh, sani to in. Sana bago nyaka mogo, ma uso nyaka mandas, mota mate kota mate kota uso. Eh, titu ko da ya, ani we na tu gidi. Tano kimia kata. An nyaka givita bizu mago nyithindo, inyalo we ni an gi ni an gi nyathi kare, ani ma ani ma sama jogo ta dhi ajitu ritu. Nitie sama luongra luonga ni baby. Makoro kati gi nyinga. Ata bebe we na bere bere. Kaka sini apa chalo nyaka bed ng'ama oherore, nyaka ritura. Ibu kodi. Kendo ineno ka an gi toothbrush madhi mana ang'wen, samoro abiro ga e sleepover oda ka mos, atedo chachiemo koda, kasechiemo koda to ayweyo mos. Wuon abedo kendi ber. Ah, bedo kendi to. Bedo kendi ber miyo kata kapo ni nidwa nyiewo ni gimoro, mm. to in bichak iwuoyo kodi iwacho niya, pok ayudo pesa, we kayudo pesa abiro nyiewo ni gino. Okumuru mikasue ni ani nini nilikuwa napita town nikaona sijui nini. Onagi apenji to kibudho kata mana dakika ariyo chicha kuorni message moko maboyo. Koro apenji niya. Chicha kugie moji mag ywa. Koro iwacho ni jok ma ma, ma era chandogi obed abeda kende. Bwana hela to kuni uchanda nacho. Obeda beda kende. Kwa jao to lunga lunga ni beb. Lunga be namba ni in fact bed kata ki namba ni simbi. Mano ngama nyaki bed ki namba. Nyaki yeri. Ndi kayo ni beb. Maibe samare nyalo flash be be be ikawa na ngama na nyako mara majaber ili wali wanyako majaber. Tiwuondo. Ting'ise niya ni simbi olal kama nubedo no oteme goni namba no. Kigo ni frrrr to isu- in koro namba ne midhi sebo kocha. Nyiri to bed gin mopogore opogore minyalo sebo nying nying gi. Eh, mano to nyaka ibed e osiepni moro ma bende iwacho go weche maricho dier otieno. Kwani. Mano osiepni. Eh, mano to koro kujo munyalo chato godo. Pichni to yie orni kapo ni nyalo orni pichni moko dier otieno kanyo. Ka ji osenindo, pichni uto muhero. Tugo e ler kama neno maler mondo kik u- kik usik. Ing'eni gino bende ka ng'ato budho bwana gi picha, tineno mana ni ng'ato to koro ok dwar, ng'ato dwar ni download ni picha. Ng'eni jomoko download ga picha mag si, dong' nanyisi ni nyako moro nowuonda na oro, dong' owuonda, owuonda ni ade, obiro na ni hey, obwoga, obwoga inbox ni hey, Be noyudo mana ka ng'iyo gimoro nono choo, ma nang'iyo video moro mag kia misa ng'ane gini. Emanuela gi to ng'eyo. Mm. Nang'iyo ke Emanuela gi neri kocha. Ka po matin ni nyo, po uneno ka ng'ato bwoga e inbox ne ni, hey, tawacho ma ng'ama bwoga kani. Ma duol no familia. Ka ng'iyo to en nyako ma bita ng'eyo. Kasa mana ni orne mia ariyo mondo aorni pichni moko ka. Eh. Peja buok amba buok. Kaka ne buok na buok ta benya pichni nade? Pichni ila mange to ka pichni go gimoro tema. To niche ni onge ma diti min fact is winjo maber malich. To koro Bwana Majaro no ken nyako cha bwana la live live bwana. Kara ng'o miyo picha mane otime kama kama kama chielo kaka noketo obede picha moro cha. Ang'o miyo ka opogore? Gi mane? Gi machielo. To dongo go gima opogore. Kwani mano gin gig moko timne ni ato. Mano eh. Onyulo banero tedi abira abiro hi. Abiro. This kind of love.